Akɔnnɔba, nhyira ba, akoma so adeɛ M'anom akɔdeɛ, mante wo nka Da koro bɛyɛ asɛ biribi ayera ah, Meyɛ wo de, Yɛmema Kwahaba de ba Adomaya TV GH. Ɛno nso ɛyɛ mo nua baa Ama Shella aka Amotumbua. Me na me san pue mu wɔ Adoma TV. Yoo. Ɛnnɛ me ne mo bɛkasa afa adeɛ bi te sɛ. bɔ de gu. Wahu? Ɔbaa wo shape ne adeade. Kwan a mɛfa so a wo shape bɛtumi ayɛ kamakamakama ɛna ɛnɛ me ne mo bɛkasa afa ho no. Yoo, yɛnkɔ no tenten no, me ne mo bɛkasa afa ɛɛ eh, biribi te sɛ yɛadidie ho. One, wotae didididi anadwo anadwo anadwo anadwo anadwo a ɔbaa. Maame nka nokorɛ nkyerɛ wo sɛ, wo body no ɛtumi ma ɛyɛ kamakama sɛ me mete ha yi o, medie yi. Na me nsɔre na hwɛ me yie sɛdeɛ me shape yi ɛsi teɛ sɛ wahu wohwɛ me shape yi a ahaa wahu ne nyinaa ne sɛ wobɛtumi adi wo mmara mmerɛ a me ne wo ba bɛka so sɛ wotumi di so nko ara deɛ a sɛdeɛ sɛ wopɛ shape no te sɛ me deɛ anaa apɛ sɛ ɛkyɛn saa wobɛnya ama no aboro so anadwo adidie mmoa ɛma yɛ body anaa yɛfu yɛfu no ankasa na ɛkita yɛn Ɔbaa, wonam hɔ, wohyɛ high waist anaa wohyɛ tra a na sɛ w'afusu a, ɛnyɛ fɛ, ɛmfata wo. Wo kunu opue kɔ abɔnten anaa wo boyfriend no opue kɔ abɔnten na okohu ɔbaa a wahye n'afu ketekete, wahyɛ high waist akɔnnɔakɔnnɔ na sɛ ɛyɛ ne fɛ a, ɔbɛpɛ no. Ɔpɛ no so na ɔbaa no te aseɛ nko ara deɛ a, because of ne shape a ɛyɛ fɛ nti no, ɔbɛdi n'akyi na wagya wo wɔ fie. Da biara wobɛsu. Wobɛka sɛ wo kunu resiesie wo bio nso na ɛnte saa. Nea ɔbɛtɔ ama gay no, ɔbɛtɔ bi ama no. So ɔhyɛ, wohyɛ wo deɛ no a, ɛmfata wo sɛdeɛ wɔpɛ no no. Ne nyinaa ni sɛ, w'afu ayɛ dɔsɔɔ. W'afu no ayɛ dɔsɔɔ. Enti asɛm a me ne wo bɛka nie, anadwo didie, wobɛte so. Woadidi akyɛ koraa, six o'clock clean, anwummere six o'clock, woadidi awie. Wode, wode woadidi awie no, obi wɔ hɔ, ɔdidi ntɛm na ɔkɔda a, kɔm de no. Pɛ fruit pii, ankaa, aborɔbɛ ne adeade. na di na wode nsa akɔyɛ dɛ kɔda wonya kwadu bi koraa na apow bi na wode agu so na wakɔ akɔda nti ɔnnyɛ sɛ wokɔda no fufuo si hɔ na wadi ɛmo si hɔ na wadi banku si hɔ na wadi daabi woyɛ saa a wo shape no ɛntumi nyi sɛnea wopɛ no o ɛwɔ sɛ wotumi hwɛ w'adidie yie na wohwɛ wo nna mu yie sɛ ɛbɛyɛ a wo shape no ɛbɛtumi ayɛ kama na woankɔtotɔ nkurɔfoɔ nnurunuru nnurunuru wobɛtumi nom aduro no ara na ahyehyɛ n'afono Wobɛka sɛ yɛahu no to. Obi tumi nu aduro no ara na n'afono ahyehye te sɛ deɛ yɛahu no to. Ɛno ɛyɛ deɛn? Ɛnkyerɛ hwee. Wosɔre anɔpa a, wosɔre anɔpa paa, wodi hwee no, hit nsuohyia dedɛɛdedɛɛdedɛɛdedɛɛdedɛ na woanom. Ɛno ɛtumi nanenane sradeɛ ne nneɛma nneɛma bi a ɛdududu wɔ wo yam. tumi ma wia mu no da hɔ kama sɛ woahu. After that no, nsuohyeɛ no sɛ wobɛnya anka atwɛdeɛ koraa no a, woanoa nsuohyeɛ no awie no, kyim anka atwɛdeɛ no gu mu na woanom. Nyɛ hyehyeehye o, dedɛɛ dedɛɛ, ahaa, na wobɛtumi amene, ɛgu w'anum a ɛnhyehye wo a wobɛtumi amene kama na anane wo yam nneɛma, sradeɛ sradeɛ no nyinaa na woatumi a feeli comfortable. Sɛ wotumi yɛ wei ara kɔkɔduru ma no sɛ bosome bi a,

Nya time ma wo body no na di aduane a ɔpɛ na wo body no ntɔ so. Sɛ wotumi di fruit na wotumi di w'adidie so kama kama kama kama kama ɛduru anadwo a wonnidie wonya ho bi a woadi three times a day didi ma wo ho ntɔ wo aduane a wo kɔn dɔ na di. Aduane bi wɔ hɔ a wodi a na wo ho yɛ wo basabasa a gyae di. Gyae ne da akyi na gyae di. Ana wonim sɛ wodi aduane na sɛ aduane no ne wo ho mfa a wo ho deɛ koraa tumi yɛ basaa. gyae saa aduane no di. Forget sɛ ɛyɛ wo favourite o, anaasɛ wo deɛ forget sɛ ɛyɛ w'adeɛ a wopɛ, ɛresɛe wo body no, wo body no a wo kunu anaasɛ wo boyfriend no ɔhu a n'ani gye no, ɛresɛe no. Enti gya aduane no di, na nya fruit bi de di na wo body no atumi ntɔ so nahanahanaha. Wodi n'akyi koraa no a, wotumi hu sɛ ɔbaa na ɛdi n'akyi. W'anim nyɛ koraa no a, wowɔ eh body na ɔde wo regye fancy. na wɔhwan na akɔnnɔ na munyae sɛ moasrasrasrasra? Ɔbaa bi wɔ hɔnom a ɔyɛ kɔkɔɔ, wɔsra papapapapapapa. Ɛsra yɛ deɛ baade na wakɔtɔ nku na wode asra wo bɔdi na ama ho ayɛ nyanyanyanyanyanyan. Wokɔ bɛma ne nkyɛn a, ɔno ɔntumi nka nkyerɛ sɛ ɔho bɔ wo. Da biara na ɔtɔ deorit na ɔde ma wo. Deodorant. Wowura ne dan mu a, abɔ sei dɔtwɔɔ na ɛgu hɔnom. Wɔ use soap na wɔ use spray horow ebien hɔ na ɛwɔ wiase a ɔbaa wonnim ɛwɔ no ne ho nyɛ nyanyanyanyan. Bɛma ne nka nkyɛ ɔsɛ ɔho bɔ ho ɔtɔ spray no baako ma ɔna nkwa mmienu mmiɛnsa wɔ bɛ brɛ ɔno a ɔbɛ hu sɛ wapɔ wapɔ wɔ kala no ɔm ɔba wo nkyɛn ɔba ne nkyɛn a no wɔ pamo wo hu adako deɛ ɔno so ɔtumi nka nkyɛ ɔsɛ ɔho bɔ ho na bɛda ne nom yɛ ada no so ɔbɛ pamo n'ani nnye sɛ ɔne wo bɛtena hɔnom ɛfiri sɛ wo ho yɛ no nyan, woasra dodo. Adɛn? Sɛ no metaa te Dora ka no baabi bi. Pick up. Action. Sɛ woahu na woapa wo ho nyanyannyan, wowura adwaeɛ so koraa no a, sɛbisɛbisɛbisɛbisɛbi, ɔntumi mfa ne nsa nwura ne twam nhohoro no yie. Ɛnam ne sɛ ɔkoto hɔ bɔ nsuo gu a ɔde ne nsa yɛ tii a, wɔse ma wohoro no twɛ. Ɛdeɛn? Wo deɛ wonni adagyeɛ a wode bɛhohoro koraa, kɔpa nkatwedeɛ fa twitwitwitwi wo tiri mu, saa tokuro bi no a ɛda wo to ntam hɔnom no ne wo nan ntam wo nan ntam hɔ no, twitwi hɔ. Wode nkatwedeɛ no twitwi wie a, hwɛ efie a ɛbɛyiyi aba nkatwedeɛ no so. Ne nyinaa ɛyɛ mo ya na moasrasrasrasrasrasrasrasrasra. Adɛn? Motumi ma yɛyɛ ara na ma yɛn anim agu ase dodo. Yɛn anim, motumi ma yɛn anim gu ase too much. Ɛnyɛ ade sɛ nhu no wante ne din. Afei wotwam a, edin a mɛma no de bɛfrɛ wo ayɛ kɔkrɛ. Wo a wonte onua ma ɔmo mmuaeɛ, nso ne atoode kɔtrɛ, wo hwɛ ne ho a sweat mask na ɛnyɛ ee nyan. Obi te hɔ a ɔse kɛseɛ na ɛde sweat mask ɛba. Wo hu obi a ne sweat mask no ɛyɛ kɛseɛ deɛ a wotumi hu sɛ ɛyɛ normal na wo hu nipa kɔkɔɔ nso a wapo ama sweat mask aba a wotumi hu sɛ yes wapo ankasa na sweat mask ɛgu ne ho nyinyin tantantantantantantan wohwɛ koraa ɛnyɛ wapondɔ. Nso sweat mask ɛwɔ ɔbaa ho a, me me try sweat mask wɔ ɔbaa ho a ɛyɛ me fɛ paa.

wobɛyɛ na na sɛnti wɔ ne ho. Enti wosra no a wo ho bɔn no, wonte sɛ wo ho bɔn wo anaa? Ɔbaa a wodware wieeɛ no a wode towel no fa w'ahamu no a w'ahamu no fi aka towel no so no, woahu? Ɛɛ, monyɛ aboterɛ na moto mo bo ase na mohohoro mo twene ma no nyɛ akɔnnɔ, wate? Monsiesie mo body no. Me nka me yam a nka nkutoo na obiara sra. Nkutoo. Ɛno na ɛbaa fɛs no. Fɛs fɛs fɛs fɛs nkutoo ne adeɛ a ɛbaeɛ. Nso nnɛ, ɔbaa hu sɛ ne yɔnko baa srɛ nkutoo a, yɛbɛsere no. Na wakɔtɔ nku ne toa te se. Na watɔ ho nsamina. Na ɔde ayɛ ne bɔde no tataatan. Fɛs na nka kɔkɔɔ ɛyɛ fɛ paa ma mmarima no bi ani gye kɔkɔɔ ho. Nso nnɛ wohwɛ a dodoɔ no ara ɛpɛ tuntum. Ɛyɛ deɛ ntia. Wasra, obi yɛ kɔkɔɔ na wasan asra ama adeɛ no ayɛ tatatantantantantantantan. Adɛn? Wokɔ ka wɔ se me deɛ me nkɔ de me tiri nyɛ wɔ bɛɛma ho, me nkɔ de me tiri nyɛ wo ti na nyɛ o. Wo ho ayɛ nyiae. Wo ho bɔn. Wo ho yɛ kankankan dodo. Ne nyinaa gyina nku no a wosra. Sɛ wonya nku baako asra. Ne sɛ woante adwoada cream na wakɔtɔ, memeneda cream na wakɔtɔ. Ɛyɛ deɛn? Sra wo nku a maame de tete o. Wo maame wangye me yi o. ɛna ɔtam titititi nku na ɔde sra wo ara na wo body no ayɛ nahanahanahanahanahanahana. Wohu obi paa na ne tuntum paa. Wonya koraa na woyɛ kɔkɔɔ a, wo kɔn bɛdɔ sɛ wobɛyɛ tuntum. Nso ɛnnɛ hwɛ. Wasra yɛ se kɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔ ne nsa akyi nyinaa yɛ se koraa deɛ ɛsɛ yɛ mene aduro no to yɛ yam nti no obi sra koraa wonhu ne nsa akyi na wahu ne kotodwe sɛ ɔyɛ nipa tuntum. Eh, wo daakye na abɛhu wate. Wo daakye Ɛnna wubehu sɛ aduru no a worememene no, nku no a woresrasra no, ɛbɛhaw wo. Wosrɛ duru baabi na wokɔda hospital ne akuayɛ wɔ fie hyia. Yɛpam wo body no a, ɛmpam wo. Wonwae natural no afiri so ama no aka artificial. Wo body no ayɛ mmerɛ. Wo body no ayɛ mmerɛ, yɛde ɛhwɛ ɛnyɛ yie. Yɛde paneɛ wɔ ne yɛpam a, ɛtumi te. W'ankasa woatena ase na woaka akyerɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn nim nyansa na wama wo w'ankasa wo ho bɔ colour foforɔ a wopɛ. ɛna wokura na wode to hɔ no, wo ho bɔn nso na wonwuiɛ. Ɛyɛ den a, ɔba bi baa wiase, ɔnyi so sure da, ɔnyi so spray da, nso ne boyfriend nka nkyerɛ ne sɛ ne ho bɔn da. Nso wo, yɛwura wo dan mu a, wosan sɛ table so, ayɛ ma, nso ho kankankankankankankankankan. Ɛyɛ den a, asra no ne mo kyɛ no a motumi hohoro ne yie no. Wobrɛ ɔbaa bi dan mu paa a ne nneɛma fi mu. Ɔworɔ pieto no a, wobɛka sɛ ɛ ɛ nkwadaa a ɛredi afikyirafikyire agorɔ na yɛaworɔ pieto de agu hɔ no abobɔ te sɛ ɛyi ɛ spring roll na ɛgu dustbin no mu. Adɛn? Momma yɛnni yɛn ho ni. Hohoro wo twɛ na mma wo kala no nni ni. Ɛnyɛ nku na wode bɛma wo kala ne wo body nyinaa atɔ so o. Sɛ moate deɛ mekyerɛ no, meyɛ sure sɛ obiara ate asɛm a me ne mo reka yi, na mode bɛtu mo ho fo nso. Sɛdeɛ mmerɛ no kɔ no, mede bɛsi ha. Da foforɔ, yɛbɛsan ahyia. Akɔnɔba, nhyira ba, akoma so adeɛ M'anom akɔdeɛ, mante wo nka Da koro pɛ asɛ biribi ayera ah, meyɛ